Me nko ara na mekuta tumi a mekuta abosom akɛse yi a ɛna metumi de yɛ m'adwuma. Dwane bra ne wo haw ebetwa. Me nua, mɛnka sɛ wokyiri abrɛ. Mɛnka sɛ woanante abrɛ bia wopɛ wo nsa antumi anka. Fa w'anim na hwɛ adeɛ na hwɛ adeɛ na me chief ɔboafo mɛtumi ayɛ. Me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ kɛseɛ wɔ Ghana ha, Northern Region na mekuta abosom kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ na mede bɔ amanfoɔ. Woyɛ minister woyɛ president dwane bra me chief ɔboafo asoɛyɛ meyɛ nipa baako pɛ na me tumi ahyehyɛ wo hyɛbrɛ ama wo dwane bra na wabrabɔ ne wo bibia ntumi yie ma wo. Yoo woayɛ chief ɔboafoɔ. Chief ɔboafoɔ yɛ ɔpanyini kɛseɛ ɛna wokɔ tena India man mu for good three years asa ba nakyi wɔ Ghana man mu ma yɛ madwene sɛ me ba bɛboa Ghana foɔ ba ma ma yɛ ntɛm amba a na small small boys na ɔmo sa yɛsi dwuma no nkorɔfoɔ bebree wɔ Ghana ha Ɔmo se yɛngya ewiase mom no mfa wiase mfa mfa kuta me nua na ɔtu ɛ wo hwɛ me dwane bra na ma hyehyɛ wo hyɛ wira hyɛ bra ma wo me nkoa na me ko meyɛ meyɛ ɔkɔmfoɔ kɛseɛ ɛwɔ Ghana man mu me na mɛtumi ama wo hyɛ brɛ adan ne yie ama wo ma se me ne me mpanyinfoɔ ma ma obia aduane ama obia adi adi ɛndɛ na mo bɛ hu nwanwasɛm adeɛ nti na wɔ kyini akyɛ wantumi anya deɛ wo pɛ no me nua dwane bra wo bɛ duru me mba so yɛ yaa Yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no amotia. Motia no wɔn yɛ ɛyɛ adeɛ a wɔtumi frɛ instant money de ba wɔ wiase. Ɛdeɛn na ɛyɛ instant money? Instant money kyerɛ sɛ gyina hɔ na gye. Me nua, wobɛduru me mma so yɛyɛ a, ɛwie a, me nua, hwɛ adeɛ. Wobɛduru m'aso yɛyɛ wie a, yɛpɛ mpanimfoɔ no ad aduane de ma wɔn sɛ sɛ na made aduane ama wɔn awie no a, me nua, mefrɛ sika no wie a, mɛma akwadaa de w'akyi na wode sika no ade akɔ akɔto w'accounts mu ama w'abrabɔ ne wo bibia atumi asesa ma wo me nua. Me nua, mɛmpa aba Mɛ nka sɛ wokyi na kyɛ sɛ woyɛ kuiɛni a nna wo do a woyɛ kuiɛni nna wo do a na afi wei wanyɛ aduani a wo nka sɛ afi ne ba no wo nsa ndɔ bi me nua dwane bra mɛ nti adeɛ na obi mu ɔyɛ dɛ ɛkeka mɛ nti adeɛ na obi mu ɛkeka me nua ewiase na ɛwɔ no. Da bɔne nti na yɛadi aduro bɔne, anka da bɔne nni hɔ a yɛnda ama yɛnto pono mu. Me nua, dwane bra na mensesa wo hyɛberɛ mma wo. Wo adeɛ na woyɛ ɛnyɛ yie mma wo. Me nua, dwane bra. Me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ wɔ Ghana man mu. Mekuta bosom nkɛseɛ na mede yɛ adwuma. Me na metumi yera pue ba bosomdan mu. Me na mebetu kwan, memfa car mfa ntu kwan na mayera akɔduru baabi a na mekɔ. Me nua, yɛka tumi a, yɛwɔ tumi na yɛwɔ tumi. Nnɛ ma na ɛhyɛ me we. Wo de bomb kura ɛtumi kura nya dɛn na ɛbɛsɔ de se da me nua dwane bra na me sesa wo hyɛ brɛ mma wo yɛ ka yɛ wɔ adeɛ bi a nna yɛ frɛ no abosom sika abosom si tika no so ɛyɛ alidze ni saa alidze no wo ba yɛ nana mo ɔmo nie yɛ frɛ saa tumi no ɛde ma wo a make sure sɛ every blessing week bia no wo nsa bɛtumi aka sika sɛ 200 million for a week. Wo nsa bɛka sika sɛ two hundred million for a week. Ɛbɛyɛ adwuma for nine months. Kae sɛ wo maame fa wo yafunu, nine months no na woyɛ wɔ wo yafunu mu ansa na ne wo maame tumi di w'ɛyɛ dɛn, tumi ba wiase. Me nua, nti adwuma eyi no bɛyɛ adwuma for nine months ansa na asan aba me hɔ. Saa na me frɛ no wɔ mframam de maa wo no, saa nso na tumi no bɛsan aba me hɔ. Me nua, sɛ ɛba nso a, wonim sɛ wopɛ a, me nua, mɛnka sɛ mɛmpa aba. Mɛnka sɛ wokyi na kyɛ sɛ woyɛ business man, dwane bra m'asoɛeɛ, me na mɛtumi agye obi hyɛbrɛ adi ama wo, me na mɛtumi de adeɛ fitaa adi adan adeɛ kɔkɔɔ, me nua, mɛnti a wobɛnti a obi nni hɔ wɔ wiase wei mu, wɔpɛ sɛ wɔkɔgye sikaduro wɔ baabi na wɔba bɛka kyerɛ sɛ ɛdeɛ na wokɔyɛ dɛ, sikaduro na wokɔgyeɛ me nua. Monim sɛ yɛayɛ fire festival a atwam, Masiesie me mpanyimfoɔ nyinaa, me ne wɔn yɛkasa nnɔn anadwo ansa na mepue reba no, anka kamera koraa rentumi nkye me mpanyimfoɔ no. Me nua, mɛnka sɛ wokyinɛ kyɛ, me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ kɛseɛ wɔ Ghanaman mu, nna mewɔ Tamale, woduru Tamale a me nua mpakyɛ frɛ me, me na yɛfrɛ me Chief Ɔboafoɔ, me na metumi tu kwan kɔ gye obi, bɛyɛ bɛyifoɔ tumi gye obi kra na mafa mframa akɔ gye nipa no kra de ama no back, me na metumi ma obi Ewin election sɛ woyɛ MP woyɛ president wopɛ sɛ na wo win election a me nua adwane bra maso yɛyɛ me nko ara na meyɛ kɔnfoɔ kɛseɛ ɛwɔ Ghana man mu a na mɛtumi ama wo hyɛbrɛ ayie yie ama wo me nua hwɛ yɛwɔ kɔnfoɔ na yɛwɔ kɔnfoɔ ɛndɛ m'anim abere paa na meka saa nsɛm wei no sɛ woyɛ police ni a wabrabɔ ɛnyɛ yie mma me nua adwane bra kae sɛ police adwuma nyɛ wo nko ara na woyɛ police adwuma no Adɛn nti na wo nyako mu ɔmo kɔ nim na wo nkɔ nim? Bisa ho ɛba no sɛ, Me nua, dwane bra, me na mɛtumi asesa wo hyɛbrɛ adi ama wo. Me nua, mɛnsuro, bra, wo ba a, mede ne yie bɛto ne yie. Deɛ Asdadfoɔ bɛyɛɛ wo no, ɔmo kɔeɛ no, me nua, ma ɔmo nkɔ. Deɛ aka no, bra na me ne wo yɛbɔ no ho ban. Mɛnka sɛ ebia wo maame ne wo papa awu agyae wo no nti no, wobɛtena ase da biara na woyɛ na wosu. Me nua, Dwane bra, matu kɔ kakra, ma Nyankopɔn tumi nti, me kɔeɛ ma saa ba m'akyi. Ansa na mɛba no nso, mebɛte sɛ amanfoɔ bebree, wɔde me me din na wɔde yɛ adwuma. Ɛno no, ɛnyɛ problem, me nua. Sɛ wose wobɛsesa wo nyɛnko na wo dɛ nyɛ yie a, wose wode ɛnyɛ yie mma wo sɛ da. Wone Chief na mokasa no, me nua. Hwan ne Chief ɔboafoɔ? Me na mekasa no. Me na mekuta me nananom bɔdua na mede yɛ adwuma. Me na mekuta Alison no mu na mede yɛ adwuma. Me na me kuta spirit na me de kɔ mɛnde sika Wo pɛ dollar, wo pɛ pounds, wo pɛ cedis bra ma so yɛ yɛ Me nkoa ne kɔmfoɔ biara na ma gye di wɔ Ghana man mu Sɛ bosom no bɛ wura me mu a na obi ɛnyɛ obi na ɔbɛ ka me nua Bra na me sesa wo hyɛ brɛ mma wo Ɛdɛn na wo twɛn me nua Obi wo se wo kɔ wo akɔ bɔ bosea wɔ obi hɔ Wo hyɛ nipa no sɛ akyire no wo bɛ abɛ tua ka no a wo antua ka no amma akyi Sɛ wo kyɛ nipa no mind na mind no bɛ duru a wo antumi antua nipa no ka amfa ma ɛdɛn na ɛbɛ si Me nua, kae sɛ nnipa no de polisifo bɛ, bɛtaataa wo. Mɛ, mɛ ho, ɛnyɛ kɔmfoɔ biara ne, ne, ne kɔmfoɔ. Ɛnyɛ kɔmfoɔ biara na ɔbɛtumi aboa wo, me nua. Wohu nnipa na wɔkuta tumi, ɛnyɛ, ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ wo. Me nua, me na yɛfrɛ me Chief Ɔboafoɔ. Me na mekuta tumi no mu tumi. Me na metumi yi ma adeɛ na aporɔ na masie no yie ama wo, me nua. Nnipa na wotɔn adeɛ a yɛntɔ. Woyɛ smuggle dealer, wotumi tu kwan mu kyekye wo, kɔstɔmfoɔ tumi kyekye wo nneɛma. Me nua, dwane bra. Obetumi frɛ me se wakɔ kɔ ha, wɔn akɔgye ne sika se wakɔ kɔ ha, wɔn akɔgye. Masta, yɛka instant a, instant kyerɛ sɛ gyina hɔ na gye. Me nua, gyina hɔ na gye w'ade no fa kɔ. Me nua, mɛmpa aba. Ɛnyɛ kɔmfoɔ biara na ɛyɛ kɔmfoɔ. Ɛnyɛ efie kɛseɛ na na ɛkyerɛ sɛ ɛ wo aduro. Ɛnyɛ kaa na wofo na ɛkyerɛ sɛ wo aduro, me nua. Mema bi wɔ honhom mu. Me nua, sɛ wodwen wodwen nipa bi a na wadwen adwen bɔne bi adeɛ kɔ ɛnkye nipa no se da. Kɔnfoɔ bi a na wɔse wabin ɛwɔ Ghana ha no wɔpɛ wɔn bra challenge. Ɔsɔfo ate abosom wɔse wɔbubu bosom a me nua moate sɛ wɔtumi aba tamale da. Me na yɛfrɛ me chief ɔboafoɔ. Sɛ ɔsɔfo ate abosom wɔse wɔ wabin a ɛwɔ honhom mu a wɔn dwane bra na wɔn ahu sɛ yes yɛwɔ bosom a na yɛkuta yɛfrɛ no bosom. Yɛwɔ bosom na ɛyɛ bosom. Me nua dwane bra ma so yɛyɛ. Na me sista wo hyɛbrɛ nyɛ den mma wo me nua mɛ mpa aba mɛ nka sɛ wɔ kyi na kyi ma kɔ mallam wei hɔ na deɛ me pɛ me nsa nka me nua me bɔ mo bɛ sɛ sɛ wo yɛ kwiani wa dɔ afi wo wa nyɛ mɛ nka sɛ afi na bɛ ba no so wo ndɔ biem kɔ wo nim afi na nyakopɔ bɛ ma wo obi mo sɛ ɔma me hwɛ me nɛma abrɛ obi kɔ tena akra a ɔsɛ wɔn yɛ chief ɔboafoɔ obi kɔ tena tamale ekura sɛ ɔsɛ ɔsɛ wɔn ne na wɔyɛ chief ɔboafoɔ Me nua Chief Obuafo me nie, meyɛ nipa baako mansra nku anyɛ kɔkɔɔ, meyɛ nipa tuntum sɛda mo nim no tam bia no, mɛsa mo mbra na me nsesa wo hyɛ brɛ ɛyɛ deɛ ɛma wo. Kɔɔfoɔ bi ka sɛ wɔbɛboa wo a anase obi ɛka sɛ wɔbɛboa wo a sɛ nipa bɛkyɛ wo ɛkyɛ a hwɛ ne tiri so deɛ. Sɛ wo sika ɛkɔ di obi sɛm mu a nipa no mpɛ sɛ ne wo ntua kɔ, me sɛ bra na me gye sika no ɛwɔ huhum mu ɛnfa ma wo. Hwan ne Chief Ɔboafoɔ? Me ne Chief Ɔboafoɔ baako pɛ wɔ Ghana Northern Region, Tamale. Wo nna bɛdu Tamale a me nua, wo si station bi mpakyɛw me nua frɛ me. Nnipa na wɔdi akyinnyeɛ sɛ tumi nni wɔ wiase no. Nnipa na wɔse aduro nni wɔ wiase no. Wobɛba me hɔ a me nua fa polisfoɔ anaa sogyasfoɔ na fa di wɔn akyi na wo ne wɔn nyinaa mbra. Ɔhɔ, sɛ me mma antumi anyɛ ama wo ade na w'akoma pɛ de ɛma wo a, adɛn na wone sɛ mubetumi ayɛ ma ma wɔnyɛ me? Anaa fa me din mfa kɔ TV station biara so na kɔ saa me din. Meyɛ nipa baako pɛ na metumi ama wo hyɛbrɛ nda ne yie mma wo, me nua. Obi rekɔbɔ bosea, atɔ ne kaa aka ho, atɔ ne fie aka ho de akɔ akɔma kɔmfoɔ sɛ wɔte kɔmfoɔ no mmoa no. Kɔmfoɔ agye ne sika no de ayɛ no pasapasapasapasapasa. Deɛ wɔbɛdi koraa mpo no wɔnni bi. Ɛdɛn na ɛyɛ wo haw? Ɛdɛn na ɛyɛ wo dadwene me nua? Nnipa biara na wɔnya mbrɛ na wɔhwɛ me no, mepakyɛ wo dwane bra m'aso yɛyɛ. Me nko ara na meyɛ chief ɔboafoɔ, one. Me nko ara na mɛtumi ama wo hyɛbrɛ nti mensi yie mma wo. Sɛ wo pɛ dollars a me nua me na me tumi firi dollars na ɔmo nya mpae no rɔba mu da. Me na me tumi fɛ safe a ɛde ma nipa dasani. Me nua mɛ mpa aba mɛ nka sɛ wo kyini akyɛ. Wo bɛ di wo kyini akyɛ nti a me nua wo nya deɛ wakoma yɛ deɛ ɛpɛ. Wan ne chief ɔboafoɔ? Yate ne din but yɛnya nhu no da. Ana me metaa te ɛwɔ radio station so metaa te ɛwɔ TV station so ba me ɔmo se na meti ba menya hunu ɛndɛ mia kasa na mepie na mebaeɛ no me nua mɛmpa ba yɛka sika duro a yɛwɔ sika duro ɛnkasa nkasa sika duro yɛ adeɛ bi a ɛyɛ mogya na ɛyɛ deɛ ɛnom saa mogya na ɛno nti yɛnka kyerɛ sɛ kɔdɛ kɔtɔ nipa mogya yɛ deɛ ɛmfa mbra se da Wo bɛduru me mma so ɛya me nua adɛn na yɛ hia na ɛnya bi no me frɛ ɛyi no ɛwɔ mframa mu ana me nana mo nie ɛdɛn nti na ɔmo wɔ hɔ me tumi su suma ɔmo sɛsi a na ɔmo akɔ akɔ fa aba ɛnyɛ kɔnfoɔ na ɔbɛ suma wo sɛ kɔ tɔ kɔ pɛ obi ti bra na kɔ pɛ nipa bogya bra na wo kɔ na ɔmo kɔ kye wo mfantom me nua me me nte saa. Menyɛ m'adwuma ɛwɔ me me maso yɛ menyɛ saa adwuma no. Me nua, menim abere paa na ndɛ mekasa saa nsɛm wei me nua. Nkɔmfoɔ no ɔmo aha yɛ too much. Mefiri kwantuo baeɛ mɛba bɛgye sɛ wɔn mu report bebree. Wobɔ program kɔ na nkɔla frɛ wo na ɔmo na ɔmo ka nsɛm bi na ɛmfata. Me nua adɛn? Yɛn na adɛn na yɛn nana mo gyaeɛ no nkusi yɛ adwuma na sɛ nkusi yɛ adwuma. Ɛnyɛ kɔmfoɔ, kɔmfo woyɛ kɔmfoɔ a kyerɛ sɛ woyɛ kɔmfoɔ, kɔmfoɔ na wobɛtumi ama ayi obi wɔ ɔhaw mu, ɛnyɛ kɔmfoɔ na wobɛtumi adi obi ahyɛ problem mu. Me nua, dwane bra na mensesa wo hyɛbrɛ mma wo. Yɛka bosom a, me na mekuta bosom kɛse a na mede ɔmo ɛdi adwuma. Adeɛ na me nananom ewu gyae me no, ɛguso yɛ adwuma nasɛ ɛnni hɔ. Me nua, Me mpaaba yɛ wɔ adeɛ bi a na yɛfrɛ no instant money. Instant money yɛ adeɛ bi a ɛyɛ abosom kɛseɛ na wɔn yɛ deɛ wɔn yɛ. Saa abosom kɛseɛ no nso no a yɛka instant no a ɛyɛ azene. Wosoma wɔn a sɛ wokuta wo kaa sɛ woantɔ petro anhyɛ mu a wobɛda na woasparke kaa no na kaa no agye so. Saa abosom no nso no ɛwɔ aduane a na wɔn nso wɔn de wɔn di. Ɔmo di aduane a afei a motumi adi ɛyɛ na ɛdi ɛdi abere yɛka instant a dwena ho na gye me nua wo ba me hɔ a wona wo ba me hɔ me fira instant ma wo a me nfa adeɛ me ma wo sɛ fa kɔ fie me yɛ adwuma no nyinaa wie a mede ma wo sɛ fa kɔ to wɔ account mu ansa na watu anamɔ ayɛ deɛn atu anamɔ akɔ nipa na yareɛ da no so yɛwɔ nnuaba bi a na ɛtumi de sa nipa no yareɛ Nipa na stroke da no so. Mpatsɔ wɔn dwane mbra me chief ɔboafo aso ɛyɛ. Me chief ɔboafo meyɛ nipa baako pɛ na metumi ayi nipa ɛwɔ ahaw mu. Nipa na ɔmo da hospital na ɔmo yare mpatsɔ ɔmo ndwane mbra maso ɛyɛ. Meyɛ nipa baako pɛ na metumi asesa nipa no ahyɛ bra yɛ deɛn ɛde ama saa nipa no. Nipa na wɔnam wɔ ɛkwantuo mu ama deɛ wɔyɛ no nabrabɔ ntumi nsi no yie anaa ne busuafo ɔmo wɔ fie ha na ɔmo ha no. Me nua wo hwɛ me a mepatsɔ fa line no frɛ na me sesa wo hyɛ brɛ mma wo. Na memfa wo mma me mpanyimfo Nana Berima ne Neria Fatima Frapim Bediako ne Ananzi Alison Broko na memfa mma wɔn na wɔntumi nsa wo hyɛbrɛ mma wo? Nnipa na wɔyɛ adeɛ ɛnyɛ yie mma no no, mpakyɛ nnipa no wɔndwane mmra m'asoɛeɛ. Yɛwɔ adeɛ bi a na yɛfrɛ no Lotto Number. Lotto Number wo ba a ɛyɛ ndaeɛ. Mɛyi number mmienu na mede akyɛ wo pɛ. Na Lotto Number no nso wontua me sika, ndwan mmienu pɛ na wobɛtɔ na wode aba na mede ama, ɛyɛ Lotto Number na yɛde ama wo.

Yɛwɔ bu so ma na yɛn nana mo gyae mae ɔ ɛno na ɛtumi yɛ instant ma nana adwuma. Ma me nkɔ kyerɛ Ghana fo hɔ adeɛ na me nana gyae maa me no ɛgu so yɛ adwuma anaa sɛ ɛnna ɛnna adwuma. Me nana drama na me ka n'asɛm tam bia no. Me nkɔ akɔ hwɛ adeɛ na wɔgyae maa me sɛ ɛgu so yɛ adwuma a mo bɛ hu sɛ yɛ adwuma no yɛ nokorɛ. Yɛn kɔ na mo nkɔ hwɛ adeɛ bi kakra na yɛn san mbra sesie ara. Yo otiefoɔ, me pɛ se me nkyerɛ mo adeɛ na me chief ɔboafoɔ bɛtumi ayɛ. Me mma adeɛ baako ɛmbɛsae adeɛ bebree. Meyɛ nipa bi a nna woba me ma so yɛyɛ a wonsan nkɔ saa na wosan baeɛ no, me nua. Mondwane mbra na mentumi nsesa mo hyɛbrɛ mma mo, me memfa ne yie nkɔsi yie no, me nua. Mɛnka sɛ woakyi no akyɛ, wokɔ kɔmfoɔ bi hɔ na kɔmfoɔ wantumi amboa wo. Meyɛ nipa baako pɛ na mɛtumi ama wo hyɛbrɛ asi yie ma wo. Monhwɛ adeɛ na me mɛtumi ayɛ deɛ mɛtumi ayɛ, nsɛnkyerɛni a na me mekuta a nna me nana mo gyae maa me no, Mɛnka sɛ mote mu ayɛ dɛ, mokyerɛkyerɛ dɛ tumi nni wiase. Tumi wɔ hɔ, me nua. Yɛwɔ adeɛ bi a na yɛfrɛ no tumi. Tumi ankasa na wobɛba a, ɛbɛtumi asesa wo hyɛbrɛ de ayɛ dɛ? De ama wo. So obiara ma n'adwene nda hɔ? Moahu? Wei no, ɛyɛ box. Box wei no, biribiara nni hɔ. Ɛnyɛ, mo, obiara mma n'ani nda hɔ. Obiara hu sɛ biribiara nni mu. Yoo, monhwɛ adeɛ, monhwɛ adeɛ. Momma mo ani nda hɔ na monhu sɛ wiase nna yɛwɔ no, yɛwɔ ade pa na yɛwɔ ade bɔne. Ade pa na ɛtɔ no, obiara mma n'adwene yɛ dɛn? N'adwene nda me so.

come from India I commend you whatever to come right now obia ma no no nhwɛ adeɛ adeɛ a na dabia meka sɛ me nana mo gyae maa me no sɛ ɛguso yɛ adwuma a mobɛhu ɛnyɛ adwuma nso a monhu yoo obia ma no no yɛ deɛ no no oh me fo ma fo gyara pa pɔntɛm brɛntɛ nana bɛrɛ wo ne wo yɛ pa obia nhwɛ adeɛ wei yɛ deɛ wei yɛ dollar Yoo obiaa mma n'anim yɛ deɛ n'anim da hɔ. Wo pɛ dɔla a, wo pɛ cedis a, me nua mepakyɛw dwane mmra mewa so yɛyɛ. Me meyɛ nipa baako a nna wo ba ma so yɛyɛ a w'abrabɔ bɛyɛ deɛ ɛbɛsesa ama wo. Me nua ho hwɛ adeɛ. Wei no ɛyɛ deɛ ɛyɛ dɔlɛs. Me nua wo ba ma so yɛyɛ a mɛma wo hyɛbrɛ asi yie ayɛ deɛ ayɛ deɛ ɛdi ama wo. Me nua mo mbra na me yɛmfa ne yie ne ɛmfa nsi ne yie yɛ deɛ ɛmfa ma wo. Me nua meyɛ nipa baako bi a nna me mewɔ Ghana ha. nna metumi yɛ adeɛ nna obi kɔnfoɔ bi nyɛ nyɛ ntumi nyɛ wɔ Ghana man mu me nua monhwɛ adeɛ obia mma nanim yɛ deɛ nanim da hɔ obia mbra me hɔ na mentumi mfa ne yie mfa nsi ne yie yoo obia nhwɛ o me nua ɛnyɛ obi na wɔbɛtumi abɛfrɛ dɔla a wɔntumi mpa dɔla no me menyɛ saa kɔnfoɔ no bi da Obiara mma n'adwene yɛ deɛ n'adwene mbra me so. Meyɛ nipa baako pɛ a nna me magye din wɔ Ghana man mu. Meyɛ nipa baako bi nso a na meka ade yɛ a ɛsi adeɛ yie. Meyɛ nipa bi nso a me nua wo mma me hɔ ama woanyɛ deɛ woansa ankɔ saa na wobaeɛ no. Me nua, mpakyɛw dwane bra m'asoɛeɛ. Meyɛ nipa baako pɛ wɔ Ghana man mu a nna me magye din. Wobɛ bi wo ba abɛduru me mma asoɛeɛ a, me nua, mpakyɛw dwane bra. Na memfa ne yiye nyɛ deɛ ɛmfa nsi ne yiye. Me nua, hwɛ adeɛ. Me nua, hwɛ adeɛ. Obiara mma n'ano adwene da. Me nua, mɛnka sɛ wokyina kyɛ. Mepɛ sɛ obiara hu sɛ tumi na ɛkuta me no. Ghana man mu, wobɛduru Northern Region a, Tamale, Salaga. Me nua, mɛmfrɛ obiara. Frɛ me nko ara, Chief Ɔboafoɔ, Number One. Obi a ne hɔ na obetumi akyɛ no nyɛ wɔ Ghana man mu me nua. Obi pɛ kura sika a wɔntumi mpa no ɛwɔ sika ɛwɔ ɛdeɛ wɛ mate me nua mo hwɛ adeɛ. Obi ama na n'anim yɛ deɛ n'anim da hɔ. Wei yɛ real dollar ɛnyɛ dollar na obi fere a wɔmpɛ so camera man yɛ fa n'anim camera man ma wɔn wɔn adwene bank yie o. Ɛnyɛ saa me ne nkɔmfoɔ bi wɔ hɔ a wɔn no deɛ wɔbɛdi kura mpo no ɛbɔ no na wɔtra na wɔdidi ɛɛ nyankomɔde me nua ma gye tumi ɛnkasa wo ɛba me ma so yɛ yɛ me pɛtɛ me nua dwane bra.

Ɛnti me nsesa mma wo. Yoo meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ wɔ Ghana man mu a nna me ma gye di. Me nua, hwɛ adeɛ. Obiara ma n'adwene yɛ deɛn? N'adwene nda hɔ. Wo bɛ duru a ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ wo. Wo pɛ dollars a, mepatɔ dwane bra ma so yɛ yɛ. Meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ nna ma gye di wɔ Ghana man mu. Meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ nna me gye di wɔ Ghana man mu.

Ɛnyɛ me a Chief Ɔboafo a hwan nkorɔfoɔ bɛn wɔ Ghana man mu na wobɛtumi ase sɛ wohyɛ berɛ de ama wo? Me na atwadeɛ hwan na wobɛtumi a challenge me wɔ Ghana ha? Adɛn nti na ndɛ mesa twa program bia metwitwa program bebree wɔ bosonden mu ɔmo kyerɛ sɛ me ntaleɛ na mehyɛ na ɛma meyi sika ndɛ mahyɛ da na mahyɛ ntaleɛ aduro bia no so obia ho sɛ sɛ mahyɛ ntaleɛ na metumi ayi sika manhyɛ ntaleɛ obi ntumi challenge me wɔ Ghana ha me nua obia ma n'adweɛ deɛ N'adwene ba me so. Me nua, mondwane bra. Obiara nna ɔhaw da ne so. Wotu kwan a, deɛ wotu kwan a na wɔn depɔte wo. Me nua, dwane bra. Woyɛ polisini, woyɛ sogyani, woyɛ lɔyani a, me nua, wonti dɛ wɔ w'abrabɔ. Me nua, dwane bra. Woyɛ president, woyɛ minister, wopɛ sɛ w'abrabɔ nyinaa ntumi yɛ deɛ ɛntumi si wo yie. Me nua, dwane bra ma so yɛyɛ. Meyɛ nipa baako pɛ na wobeduru me mma so yɛyɛ a, metumi asesa wo hyɛbrɛ yi adeɛ adi ama wo. Obia mfa ne haw mmɛbɛn me, na deɛ meyɛ bia no, na obia nsa nyɛ deɛ ɛnte me ka. Wiase deɛ wobɛka sɛ woakɔ, woakɔ, woakɔ, woakɔ, woakɔ ha. Deɛ woyɛ no, ɛnyɛ yie deɛ ɛmma wo. Me nua, mɛnka sɛ woayɛ deɛ wokyini akyɛ. Wobedi wokyini akyɛ nti a, deɛ wopɛ no, wo nsa ntumi nyɛ deɛ ɛnka. Mo ne Chief Obuafoɔ na moyɛ deɛ motutu nkɔmmɔ no. Me nua, obiara mfa ne haw ɛmbɛbrɛ me na m'abrabɔ ne mo biribiara no ɛntumi yɛ deɛ, ɛntumi nsi mo yie. Enti no, me nua, ayɛ saa. Obiara, nipa na ɔhaw ɛda no so, me nua, wɔndwane mbra m'asoɛeɛ. Obiara na ɔhaw bi ɛda no so, wɔndwane mbra m'asoɛeɛ. Camera man, ɛyɛ saa, dasɛn dɛ yɛbɛsa hyia. Bye bye.